vakhandle group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa vakhandle group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5000 rand rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandle group vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family
ahee video leyi endleriwele ku hi ta vulavula hi mhaka ya ku why did I not react to swilo swa Mister Post na Benny Mayengani I did react to Benny Mayengkane especially ka risimu leri a disa na na na na doctor Sithole leri a nga bifa doctor Sithole leswi a ni nga swi endla la a ni swi endla intentional a ku na xilo lexi ni nga xi endla ku ri lexi nga ni phazamisa swi nga endleka swin'wana swi lo ni phazamisa hi ku ya hi n'wina but everything that is them I did it intentional .

channel that matters aku mm, mm. ako hambokwata yay walava awulavi ita zuku do yawen yimanimi amukelaka they only channel that matters to watch twana leswi

and he made fun you know like a endla live leyi ya ku nani i can rap man yes yes yes yeah yeah yeah yeah ambale mambalelo lama ya bini ma nghena and stuff but you would pick up yeah he, he did his best as a creator as a creative so you can give him 100 out of 100 in terms of marketing the album right i xivangelonkulu lexi nga endla ku ni nga react ka album ya yena Miss Dimpho I want to deal with him individually and a swi vuli swa ku mundzuku ni nge react he came out and said something like a ni nga ri na nkarhi wa ku va ku ni endla album ya mina a ni vuya mapatu ni ku endleni ka mapatu and then ni fanele ni ya rhikhoda ni vuya ntirhweni ku panel beater a ni fanele ni tlhela ni va na nkarhi wa ku se a ni nga ri na nkarhi wa enough to record this album and then he struggled to release the album because a ya hi pace ya van'wani vanhu a twa nga ku va ta n'wi juda hi ku ya hi mina right so.

byela loyi a nga le kusuhi na wena a joyina vakhandziyi i swa nkoka ngopfu ene if you want to be a recruiter or you want to make money through vakhandziyi ku hlangana na mina ka zero seven six five six six one two seven seven so what happened is people were angry loko album yi nga humi

she had to murder them right so for me to invest my intellectual muscle to this craft that someone says angarnankar now i must go do research what was happening here i must listen to something leswi munhu a vula a ni nga ri na nkarhi wa swona a no endlela just je me i must go do my proper research and then come to you vanhu vo ka va nga va ku tala va ku va ku tala va ku who care less about the background stuff that we share with you you want those things swa ku whatever is there is there you don't want like insightful insightful information so I can't just come here and say yo album yami is the post ayib you can hear it yourself loko a yimbelela ingaku mati loko ingaku ingaku oyili a yi phapha ehenhla ka mati mati ti-beat loko a yimbelela hi leswiya i loko a yimbelela hi oyili se a swi hlangani like it's it's like swi chajiwe hi munhu un'wana sweswiya ku ya rhikhoda munhu un'wana sweswiya a mix-a swi masitara wena hi munhu un'wanyana you you don't get the like the way the voice ti nga celisiwa xiswona u ze u tivutisa swilo swo tala ku what was cooking oil.

like I must invest my time good Benny Mayengani used to read famba yingisela risimu ro fana ya rila nkarhi in that album ya malambana you u ta swi vona ku munhu loyi a hlaya Benny Mayengani doesn't read anymore Benny Mayengani has lost passion for music it's like you know when you start something from the scratch you know when I started YouTube

come here se ya hi makes music so that you can make money ku endleriwa ndlala n'wana se za ka ha na xa ku nga n'wi byele xona vanhu va lava ku dya va tiva va lava ku dya le xi tirhi xi tirhini ntirho wa xona se vana va lava ku hlayisiwa yindlu ya hela na yona yi fanele yi hela yi va complete so

the BIG Hosingove, aka Daddy P, um, from a concerned diehard fan, London Groovist, ka TikTok. Um, I missed the post. Uh, le kutweni ka ku vava ngopfu ku fana na ti-fans letin'wanyana lera ro ni le ka point leya ku na na pain a na ha yi twa i am numb lera ro se ni ni ni, ni, ni, ni swima inside the pain so a na ha yi twi no yi twa mabo um xo sungula lexi nga ni vavisa ku fana na munhu un'wana na un'wana i ku va album yi nga humangi but ni ve ni swi twisa ku ri ti-challenges munhu un'wana na un'wana u hlangana na tona a nga ti pulanangi mara lexi nga fika xi ni vavisa ku tlula swilo hinkwaswo i life leyi a mi nga yi endla tolo uh, eh, ededi mi fike mi vula marito man'wana laha ni nga ka ni nga ma code exactly mara mi fike mi vula marito man'wana ma ku a mi ri busy ngopfu hi swa titraka a mi nga ta swi kota ku focus-a ka swa music uh, marito malama a ma basangi ngopfungopfu ka hina ti-fans ta n'wina mr post especially loko hi langutisa laha hi humaka kona uh, ms the post mina ni vi na n'wina ka village ya hala kaya na ku ri mina ntsena loyi a ni favor music wa n'wina a hi tshama swiphazeni as majita loko u huma music wa lipopo poison ku huma na wa n'wina a va ta ni hleka vanhu hinkwavo mara ni yima ni ku leti dyaka ngove i dya mina ene mi the post ni proud ngopfu hi laha namuntlha mi nga fika kona n'wini ka sweswi mi ka level liya ya khale ya vaxinyori leya ku lova ku xinyori wa humesa ku nga tleriwi hi le level leyi mi nge le ka yona sweswi a yi tleli as your fans and ku nga ri hina ntsena na valavaya a va tleli va lava ku twa ku mi humesi yini so loko album yi fika yi nga humi hi mr post ka siku leri mi nga hi tshembisa rona swi fika swi yi khomisa tingana the worst part ka lembe leri mr post mi yi mi ya pfuka munhu mi n'wi challenge mi ku ni lava ku yi humesa um hi siku rin'we a nga challenge n'wina mi lo n'wi landza hi mi star post siku leri mi ri vekini mi tlhela mi ri tiva tin'hweti ndzhaku so ni fike ni hlamala loko mi fika mi ku n'wina mi swilo a swi approve-wangi ku ri ku swilo leswi mi swi tivaka ku ri ku na ku yima ti-three days ti-four days which means i swilo swa famba swi endleni in time because n'wina mi nga challenge mi tlhela mi veka na siku so dedi mi yi hlekisa hi vanhu lafa va nga yi hleki mi yisa loyi mi nga n'wi challenge u tala ku vula marito mo n'wina mi nge n'wi tluli hi nchumu ene ni byeleni ku loko mi n'wi challenge hi pela mi tlhela mi fika mi feyila ka challenge leyi n'wina mi ngo yi veka hi yexe hi ta u vhela tiba xifuva a ku ni vulini ku ri loyi a nge ni tluli hi nchumu ende na hina a hi swi tivi hi mr post ku se fa hi mi lwela yini obviously mr post mina na swi tiva ku loko a yi lo huma album a hi winini na sweswi hi ta ya wina siku yi nga ta huma hi rona but a ni lavi leswa swa ku e, hi ti endlisa xihlekisi hi vanhu lafa va nga hi hleki evuton'wini hikuva hi fika hi va pfuka hi tlhela hi tsandzeka hi mr post so leswi mari lama nga ma vula ma ku n'wina mi nga ta swi kota focus ka music swi fika ka hina ti-fans ta n'wina as if a mi hi teki serious as much as le a mi endla mali mi swi post and na ha tsaka loko mi vona kha mi endla mali mara mi fanele mi hleketa ku na ti-fans leti sukaka kule na n'wina loko mi ti disappoint-a hina van'wana no dya a hi dyi loko a mi nga swi tivi mi swi post and a ni titwi nandzu and ni nge pfuki ni titwi nandzu mina a ni dyi loko n'wina mi ni disappoint-a. so hi twa ku vava tolo ngopfu hi Mister Phosa leswi mi nga swi endla especially la ka ku tsandzeka ku fikelela challenge leyi mi ngo lo yi endla mi yisa luya u ta ya mahlweni a hi nyadza a nyadza na n'wina tanihi nqambi ya hina and a swi hi tsakisi and sweswi se ku ta ku ri swilo leswi hina hi n'wi nyikaka matimba ma swi vona nyana he he did so eish hi twa ku vava. mara sweswi mi nga vula tolo mi ku hosi ya rindzeriwa hi ta rindza but with all due respect mr post hi kombela ku leswi mi nga swi endlela swona swi nga ha phindi especially loko mi vekela challenge na misa luya hi lexi mina ni mi kombelaka xona xexo mara lexi ni lavaka ku mi tshembisa xona hi mr post hambiloko yona na yini mina ndza tshama ni ri fan ya n'wina ende na swi tiva ku album leyi taka ya ku timeni hinkwaswo mara a hi lavi ku yi swi tima hi siku reriya Hi ni ta vuyela hansi hosi ya mina ni ta tshama hi mi rindzerile tanihi malandza ma n'wina danko.